Dwan eni kwena eni matinni atye ka cwalone bot lutino anyira pa otekawa ducu ma gubedo i lobo Acholi. Kwena eni tinni acwalo ducu bot tutwalle lutino anyira pa otekawa ducu ma yam gubedo ka lweny matek pi lobo Uganda. paka ni Uganda onongo independent after independent wegigi kicel ki kwarigi gutiyo matek gulwenyo matek pi lobo Uganda gulwenyo matek pi lobo Acholi me gwoko lobo Acholi me neno ni lobo Acholi odongo ki deyo ducu ma tye iye kwena eni tye na atye ka cwalo botwu lutino anyirawa. Wun macalo lutino anyira ma megwa, omyero wunge ni mege kacel ki lutino anyira pigi tego tutwal i lweny me dongo lobo. Dongo lobo pe twero timme labongo mege. Gum wan lutino kacel ki lobo pe watwero nongone ka mege pe ka lweny kedwa onyo ka gipe ka miyo laa mabeco. Man aye tyen lok ma kilwongo ni lobo is a mother land yes lobo kilwongo ni a mother land pien ka kipito gin mo ki iye gin ca-ni dongo ci nya gin eni nya ci kelo kodi mabeco kelo kodi manyen. kelo yomcwiny i gang. Man rom aroba ki mege kacel ki lutino anyira. Pol kare wamiyo woro tutwal botwu wun macalo lutino anyira ma megwa pien wun aye wun aye wunywalo wan. Wun aye wunywalo lobo. Wun aye wugwoko lobo ki deyo. Lutino ma wun wugwoko wunassing gin, wuterogi maber, wukwo kitgi maber, wuwokogi paka ki dugu dano ma kwiri matir ma gidongo i lobo kany, eno ni wucakki ki i pito wun. En oweko pwoc polle ducu ka lutino gityeko graduation nyo gu succeeding i kwogi pol pwocgi namba acel gidwoko bot megigi pien gwok mabeco ki pyek mabeco weng a ki bot megi pwony mabeco weng kong wan macalo lutino wacako nongone ki bot mege ma megwa. Man aye tyen lok ma weko ka latin anyaka mo nyo latin mo tye ka kwo maber i komuniti i gang kwan nyo in any institution kipenyo ni latin-ni latin pa nga? latin-ni ryeko ninga ya? latin-ni latin pa nga? Yes man nyuto ni kimyero kinge nga ma lapwony madit Lapwony madit en aye mege, en aye wun mege, en aye wun lutino anyira. Man aye tyen lok ma omyero an awaco ni wun piwu tek tutwal i lweny mo keken me dongo lobo. Dongo lobo pe twero wot labongo wun lutino anyira nyo labongo wun macalo megiwa. Lwongo an acito bot lutino anyira egoni ma atye lwongogi. Mego Winnie Okidi nya pa Onyang in itye kwene? Motta ki lameru Ketty, lameru Ketty angeye maber tutwal mote ka mo keken ma inongo iye mote. Mego Rocelyn Otim In itye kwene laminwa? Mego aryem Jennifer, angeyo ni itye Nigeria pwoc tutwal pi lok mabeco ma itye lokone me tiro acholi nyo me tiro lutino acholi. Pwoc i komi. pwoc i komi mego aryem. Mego Jennifer lawala, mego Jennifer lawala in itye kwene lwongo tye ka cito boti. Mego Christine Lakidi man eni laminwa kikome me palabek laminwa kikome me palabek.

Amoti dok acwalo pwocca boti. Mego luwum Fibi, luwum Fibi angeyo i kare ma atye ayul abedo ka rwatte kedi kare mapol nongo wan nongo ki famili ma megwa weng wawilo poltri ki i gang ma megwu nongo en oningo obedo calo fam ma megi kacel ki mego ma otimo always wawilo tong gweno ki jami ducu mapol kunu nongo tye i komi lutino pa Erinai oryema woko weng wun wutye kwene lutino pa Erinai oryema woko weng kacel ki lukwayi pa Erinai oryema woko weng wun wutye kwene lutino pa okot pa Bitek woko weng kacel ki lukwayine wun wutye kwene. Lutino pa Eriza latim kacel ki lukwayine weng wun wutye kwene? Lutino pa Eric Lakidi man me pala Abek, minista macon i kare ca ma min obineke. Wun lutino-ni wutye kwene? Lutino pa mego Camaili wun wutye kwene nyo lutino pa odongo ma yam obedo chair person pa UPC Kitgum wun wutye kwene? Lutino pa mego Sarah me Palebek wun wutye kwene? An atye ka dwongo wun pi lok kom Acholi. Lok kom Acholi mito wun pien ka wan watye ka loko lok kom Acholi pe tyen lokke ni watye ka dwongo yubwu for politics. Wun macalo lutino anyira ma megwa, wutwero dongo lobo dok wutwero konyo paco ni wok ki i yo mapol not only politics in term of education you can help our people in term of building hotels, setting a tourist farm, tourist industry, building nice hotel you know in term of agriculture nyo kit me pur nyo nyuto diro manyen mabeco me pur yo mapol wun wutwero konyo iye wutwero participating lutino anyira ma gitwero participating i kit me politics you are welcome this is the right time wun ma wutwero konyo lut- acoli nyo lobo acoli ku weng ki i yo mo keken this is the time Pien omyero wunge ka tala ma wegiwu kacel ki kwariwu yam otimo. Wegiwu kacel ki kwariwu they played a very big role. This is now your task. This is now our task. Gin gulwenyo lweny matego matek koko ducu onongo gitye ka lweny pi wan. Gu grooming wan gumiyo wa pwony mapat pat koko ducu. So this is now our task. Kwariwa gutyeko lwenygi oko, wigiwa gutyeko lwenygi oko. Eni aye kare ma megwa wan macalo lutino pa the icons ma yam obedo i acoli nyo oteka ma yam obedo i acoli. Man aye Lweny matego ma omyero wan ma wabedo ka lweny me neno ni kit ma omyero warucu paco, kit ma omyero wakonyu paco. Awaco yo mapol ma watwero lweny kwede. Pe walingo alinga dok pe wakwero gang, pe wakuno gang lutino ma megwa, gang pe kikuno, paco pe kikuno, kiwaco ni east or west, home is the best. Angeyo ni drama mapol tye ma wun wukato ki iye nyo wan loko ducu macalo Acholi drama tye mapol ma wakato ki iye but gin man ducu omyero pe ogik wan nyo pe ogeng wan me coko gang pe omyero ogik wan me lok pi paco nyo me dongo paco nyo me gwoko paco nyo me tiro paco nen. Education, education ma yam mm, onyo education department ma yam kwariwa gulwenyo iye matek-ki kong bedi tye kwene paralised. Wun ma meg wegi wu obedo i police, police institution ma yam maber tutwal. Ti kwene ti paralyze oto oko wa bi konyo nining? Wun ma wegi wu yam obedo lumony wa bi konyo lobo acoli nining? Wun ma megi wegi wu yam obedo lukwan nyo luryeko matego wun wu ti kwene? Wun ma yam wegi wu kony actually in all those type of department kong i bank kong in term of agriculture gubed ka kony actually yo mapadi padi ko ducu wun wutye kwede. Pingo wun wuling pi kaka? Pingo wun wudeg lok pi kaka? Lok pi kaka pe myero ni kong kiri bin gang, wun mac a gwoko pe ki miti me gang, omyero pe wiwu wil, pe wuwek coko paco, wubed tye me coko paco, wubed tye me lok pi paco. Mego aryem I am happy with what you are doing. Ngat ma kilwongo ni Winnie Okidi. Yes olo olo itye ka timo gin mo pe iling olo iloko mege aye gin ma pire tek omyero wan macalo acwali we should not fear criticism we should not fear challenges ento waweko jami mukene ni wajalo weng waneno gin me dongo paco. Nancy Oryema ka mo keken ma itye iye pwocca madit cito i komi Nancy Oryema nya pa onek nyo lakwaro pa Erinayo Oryema pwocca tye boti wa yam pe awinyo dwani but I am so grateful. for the efforts ma in itye ka timone i ngom pa kwaru i anaka onyo i purongo. Pwocca madit cito bot lutino anyira wa ducu wakwanyo example ma lutino anyira wa eni gitye ka timone, dano calo Nancy Oryema lakwaro pa Oryema. She's doing a great work. She's doing a wonderful job. Otute kom bedo weko dano olo olo gilworo gang pa Erinai Oryema. Labongo Nancy Oryema koo wa lyel pa Erinai Oryema dong kipuro koo dong odugo poto. Pe miti pa jo mukene tye komeno. So, wiwa pe omyero owil pi gang, pe watamu pi challenges. Kite dong pe itwero o gang, loki. Mego Roselyn Otim, wamaro dwoni lamera. Iloko pe kuc i lobo Acholi do. To dong kuc eni ma wun wuloko iye wulwenyo iye ni kuc is not just the silence of gunshots or the silence of guns. Lamera waloko pi gang bar, lumegiwa waloko pi gang bar. Wujone ngo? Ngo? Pe omyero waweku lok man ni mac onywalo bur ni oti i kom wan. Mac onywalo buru-ni pe owek oti i kom wun nyo i kom wan lutino pa oteka ma yam gurwenyo matek pi lobo Acholi. Wun lutino anyira ma megwa me pa Labek nyo wun kong lukeyo me pa Labek ma wutye ki remo me pa Labek, wadwogo waloko pi gang, wadwogo waloko pi kaka.

Otem Alimadi onyomo anyira pa Labek. Eric Lakidi onyomo anyira pa Labek. Wilison Lutara onyomo anyira pa Labek. Eni ducu pi kwiri ki woro ki deyo ki ryeko pa lutino anyira pa Labek ma onongo gitye kwede me gwoko gang. So we should not

Angeyo mego Christine Lutara lamera ma aworo tutwal kare mo ojuka just two years ago kare ma onongo cwinya tye ka cwer i kom ominwa Norbert mo ocoka.

from the regime. Kit in itye ka cam bot regime pe gengo lok pi kaka, pe gengo lok me protecting gang onyo pe tye gengo lok me deyo me gang, me gwoko gang. Angeyo ni laloka mo yam owaco ni ki gangi ka dano tye ka lok they don't talk. Abyeko ni obedo Prime minister mo me i Buganda kuca owaco ni in our culture when people are eating they don't talk but kit obed ni wutye icam omyero wuloki that culture is not culture pa acholi ba

Our people are dying of depression every day. Dano ma tye ka to ni wok ki i treatable diseases. Lutino anyirawa, lutino awobiwa otwero kelo ot yadi maber i botwa, otwero kelo rehabilitation center mabeco i lobo ma megwa, otwero kelo facilities mabeco, education mapol i lobo ma megwa. Pien our people are hopeless, they have lost hope. Ka icito i gang kwica wan ma wawoto wa o i care wangeyo. Wuneno, pol dano wa peng polle i kombeddi dong pe gio i 60. Nongo guto, guto. Depression. Mogo bedo moko tame wai dong pe atwero medde, pe atwero medde.

wadwoko gen i komgi nining? Wadwoko gen i komgi nining? Pien wan lutino pa oteka ma yam gurwenyo pi nene ni Uganda onongo locci ken nyo me gwoko ni nene ni Uganda obedo maber odongo ki deyo obedo ki deyo ducu wan aye omyero dong waduny pig wang danowa. Wan lukwayi ki lutino pa oteka ma yam con i acoli-ni, wan aye omyero waduny pig wang dano, pien ka wan watye ka dunyo pig wang dano, kineno erina i oryema, kibineno Janani Luhum, kibineno Wilison Lutara, kibineno Prime Minista Eric Lakidi.

Wadwokogi gen, gen ma yam kwariwa ki wegiwa omiyo i kwo pa danowa nyo i cwiny danowa. Rwenyo kwo waduku ka dwokone cen, wadwokone cen pien dong waneno yo ci waneno kwe. Lalar pa Acholi mono obibedo anga? Lalar pa Acholi en aye myero obed wan lutino pa oteka ma yam. gulwenyo matek pi lobo Acholi kacel ki lobo Uganda kulu. Wunen kong, wunen lutwa kite paco tye ka ling kwede. Pe wuwek paco to kun nongo wan macalo lukwayi. ma otekawa watye pudi ma kwo i lobo kany. Wacungo matek lutwa obin waribo cingwa, wacoko kaka obin wayweyo wi obwur pa kwariwa, obin wacoko gang, obin wadongo gang, obin wadwoko gen i cwiny dano ma megwa. An abipwoyo matek ka awinyo lwongo ma mega an macalo ominwu His Excellency Daniel Sok. Jwi i iya loko ki cwercwiny madwong. Jo mukene nena onongo ka abino i yamo, abino ki kiniga ma nongo okato. Pien cwercwinye ca mukene nongo dong pe kanyi. Ca mukene nongo pe kanyi. Pien icako neno ni calo wan lutino eni ma wadongo gang niwot ki i lweny pa kony ki Cilili kono ki pa anga ki Alice lakwenagi ki paka pa kony gin Joseph kony gin kit Muceveni-gi, Alice lakwena kit Muceveni-gi. Gin ma wakato ki iye, narrative is contemptible. Aboka lam pe twero lokone ki dogi. So, lit twatwal, wan aye wangeyo peko madit twatwal ma wakato ki iye i lobo Acholi. Wan aye omyero wabed ka titowu peko, omyero wabedo ka coyo books pi jami maraco ducu ma otime. pien wan mukene eni aye ma kinywalowa i kare eni ma dong Museveni tye ka donyo kwede i kom kono ki angagi eni-ni pe wabedo ki kuc mo keken i kwowa ba, pe waneno kuc mo keken i kwowa ba, mar ma wagak ki nenone ca gwok mar ma wuneno ki bot ladawa en aye wacako neno ni mar onongo tye i lobo kany, mar ma onongo adawa nyuto botwa. pien an I am so blessed ni aneno adana weng both side aneno waci pa weng lumegi kwari na ki anga gi aneno gi weng so that kind of best love in the world nga dok obinyuto botwa ka pe wan nga obinyuto bot lutinowa nga obinyuto bot lobo ma megwa Lobowa dong kombeddi tye ka neno cwercwiny, pig wang, kiniga, trauma, depression keken. Dano ma megwa gubineno kuc ki mar ki ribbe awene. Gen wabidwoko botgi nining? Megi aye gin ma omyero wan wabedo ka lokone i yutub me dwoko gen i cwiny dano ma megwa. Alegowu ki woro madit tutwal lutino anyira ma megwa pa oteka ma megwa onyo ki lutino anyira ko ducu me i lobo Acholi. Amito awacci wun opiwu tek tutwal i lweny me gwoko gang. Gang pe kitwero gwokone labongo wun, gang ber ki dako. So abipwoyo tutwal ni wun loko ducu lutino pa otekarwa weng ki lutino pa dano ducu me i lobo Acholi ni wadugu cen ka dwoko gen i cwiny dano ma megwa. Apwoyowu aloko man pi Lubangana ki lobowa ki lobona aloko man pi lobo Acholi aloko man pi mar ducu ki gen ki woro ma atye kwede i lobo Acholi apwoyowu Lubanga ogwokwu.